Gyzym, sen meni gowja diňle. Ah, janyzym, men saňa bir zat aýdaýyn. Ejeň hiç seň ýamanlygyňa däl, janyzym. Dogrymy aýtsam, şu öýe girip-çykamda goňşy-golamdan utanyp, ýere seredip girip, ýere seredip çykýan. Her kim ýüzüme diýmese-de, ýeňsämden diýýäler. öz giýewiň bilen gyzyňy öýüňde ýaşatýaňmy diýip. Sen gowusy gyzym, gaýnyňlara git-de ýaşa. Käşgä sygman oturan öýüň bolmasa bolýaram welin, tüweleme obada uly howluly, mal-garaly, mellekli, ekin-dikinli gowy gaýnyňam bar jan gyzym. Gelinem nähili arzuwlanyp edilýär. Ýagşy niýet bilen edilýär. Eje men öwrenşemok obaň şonýalak hereketlerine, mal garasyna seretmeli, üsti üstüne gaýnym ýöne hemme zady ony eýtmeli, buny beýtmeli. Hemme zady öwredip ýörýä. Gaýnyň wezipesi öwretmelemdä. Dogram etýädä. Gaýnyň näme öwretse gelniňem wezipesi şony ýerine ýetirmek. Hi gaýnyňam bir ýamanlygy bormy? Wah, bar belaň köri, özümden ýeke çagam, ýeke çagam diýip, başyma çykaran özüm. Onsoňam ata-babalar ýöne ýere diýmändirler, iki gyzyny urmadyk, soň dyzyny urar diýip. Iru giçden ejeň öýünde, Näme, günde gelseň gel gyzym, gezmäne. Ýöne seň esasy öýüň, esasy ojagyň, esasy törüň gaýynyň öýünde bolmaly. Ine, hä diýmän, Köpelersiňiz. Nä ejesiniň öýüne köpelipdir diýen at alsaň, saňa abraýmy ýa maňa abraýmy? Eje, gep edilmeýän öý barmy? Hemme kişiň gepi-gürrüňi bar. Hemme kişiň gepi-gürrüňi özüne ýetik. Onuňam gyz, sen zorlap beren barmy şolara? Hany özüň joraň toýuna gideňde eje şo gowy oglan, şo näme oglan diýip şeýdip özüň bardyň-a. Eje, Şatlyk, gowy oglan, Şatlykda gürrüň ýok. Asyl gürrüň oba hakda gidip otyr. Obada ýaşasym gelenok meň. A gyz, Oba diýip, ine, daş ýolmy? On bäş minutlyk ýol, geler ýörersiň-dä ejeňlere-de arasynda. Ýöne gaýrat et, ejeň ýüzüni ýere salma. Ana, gaýyn öýüň, gaýynyň, Gülýalagam gaýynyň-ma. Onnoňam obadyr-da. Uly howly, her ýyl-a bir çaga dogurda, çagalaňa seret-de, köpelli örňe-de, git-de! Şondan gowy zat barmy, heý? Hü, eje, aňsatjyk edip goýaýdyň-laý sen. Gepiňi köpeltme-de, yzyňa ýel çalmak-a gaýynlaňňa ýöre. Gaýnyň Görgül bilen şu günde jaňlaşdym, onuň-a-da nigsim agyraýdy. O Görgüli bärik, Şatlyk bilen ikiňiz gezmäne gelensiňiz öýdüp ýör. A siz bolsa näme edip ýörsiňiz? Gelin diýeniň gaýynöýünden örlese gowy bolar. Men sen ýumruk ýallygyňdan, kakaňdan galsamam, eneňleň ojagyny taşlap gaýdan däldirin. Seni şu boýa şolaň ojagynda kemala getirendirin. Senem meň gyzym bolmalysyň. Gaýrat et, muň ýüzümi ýere salma. Düşündiňmi? Galanynam özüň bil. Bah. Şatlyk gelse gürleşmesem-ä boljak ýaly men.

Sizden habar ýok. Gülni aýlaýadyň şu gün aýlamadyň welin biynjalyksyz özüm jaň etdim. Wah eje birazjyk işliräk bolup aýlabilmedim-dä. Özüň gowumy janyň sagmy? Gowulykmy çagam? Eje men-ä soňurrak jaň edäýin saňa işden çykyp. Hä bolýa oglum. Men-ä çykyp işliräk onnoň häzir çykyp işden çykyp aýlaýyn saňa. Haw, bolýa, oglum, bolýa. Galyňja geýiniweri, birden şemal kakaýmasyn. Haw, bor eje, bolýa. Bor, balam. Öwez aga, salowmaleýkim. Waleýkim essalam, Howmaňam, başlyk. bar maňda. Ýa-da aýlanma. Şatlygy gördüňmi? Şatlyk, ana hotaýda, başlyk. Şatlyk! Howaňam. Başlyk, men gidibereýinmi? Gidiber, gidiber. Gel, Annaberk. Agam salam aleyküm. Aleyküm. Gowmy ýagdaý? Ýagşy. Jigim. Şu taýda başga işläp berenler görýärsiňmi? Agam diýip oturanyny gördüňmi şonuň? Işow bär jigim. Iş wagtynda başlyk diýip ýüzlen. Düşündiňmi? Geleňde aýtmadylarmy tilfonda gürleşmeli däl diýip. Iş wagtynda tilfonda gürleşmeli däl jigim. Düşündiňmi? Tilfonda gürleşmeli däl diýip aýtdylar ýöne. Ejem jaň etdi şoň üçin aldym. Jigim. Iş wagtynda ejemem bilemok kakamam. Onnoňam bara. Bärik. Pälwan agam pälwan alanok seni. Işe men aldym jigim. Şu taýynam men ýöretýän. Düşündiňmi? Düşündim. Jaýy näme etdiň? Hiç zadam edemen. Şu wagtlara şäher içinde gowy, arzanjak bahadan jaýlar bar. Näme etjegem bolsaň, tizräk çalt-çaltdan bellisini et. Al şo jaýlardan. Düşündiňmi? Düşündim, başlyk agam. Başlyk! Başlyk! Buşuk başlyk!

Haýran galyp ýetişem ogşym atmyna. Hawa, ilki diýdä başlyk. Neme? Şony bir eger mümkin bolsa ertir jogap beräýseňiz işden ekiz-ä. Saňa biri günem rugsat. Ha, biri günem soňky gün nähili? Ýok, bolýa iki gün bolýar-a. Iki günmi? Aý bolýa olam. Söýünjiňem kärhanaň adyndan barar. Ha, söýünjimi? Ay şol ekizdir başlyk ikizägin şony göz öňünde tutarsyň da. Ikisi barar. Bolýa sag bol taňry ýakan Bolýa. ömrüň bolsun başlyk. Size de dua Ýagşy ýetirdim. bolsun, sag bol. Bolýa e- ekizdir başlyk. Boldy, Ýa boldy. söýün jünne At bir. saýyn bol. Bolýa bir gün gelerin. Tamam, Başlyk abi. sag bol. Taňry ýakan. Bolýa. Tüweleme, tüweleme. Hey sag bolaý başlyk. Bolýa boý bolmaz öýtdüm o. Gaty kän garaşdym men. Bolýa başlyk. Sag bol başlyk bolýa. Başlyk. Ey sag bol ey taňry ýalkanly başlyk. Men kän garaşdyrdylar aşo. Bolmaz öýtdüm ony ekildi ya. Allah ýetirsin. O oşo ýagdy sowadan bellersiň da şo ýan nepderçäni. Arkaýyn bol diýdim. Özüň dönen öýüňe barar. Öýjine aýry ýatla daýyn diýdim de. Bol ýa sag bol başlyk. Taňry ýalkan. Sag bol.

Iliň hojalygyna, maşgalasyna goşulmana hakym ýok, Şatlyk. Ýöne men özümden bir mysal getireýin. Maşgalaly dördümizem, çagaly-çugaly hemmämizem. Oweý sedi kakam pahyr edip gitdi. Iň esasy ýerem şol dört doganyň iň ulusi men. Şol howlyň içinde diňe jigilemä däl, ejemem meni diňle ýaşar. Şatlyk jan meň maslahatymy alsaňa gowy agalaň bar. Gowy agalaň bar. Pälwan gaty gowy oglan Şatlyk jan.

Ejem ne wagt geler? Häzir geljek diýdi. Geljek diýdi. Eje, otyrsyňyz ki. Geldiňmi wah saňa garaşyp otyr. Ejem gowymy ýagdaýlaň? Nägile? Garaşyp otyr. Gyzym gowymy sen? Sen näme öýe geleňok? Diňe mamaň ýanynda otyrsyň. Meň joram-da. Şeýlemi? Goý çaýjagaz guýup bereýin saňa. Eje näme aladaly görünýäň? Men saňa gyzgynjak çörek bişirdim. Aňyrda kuhnýada goýup gaýtdym. Sag bol balam, bir gyzgynjak çaý iç. Getir. Sag bol ejem janyň demlänje çaýy. Wah, Çeren jan, şatlyga jaň edýän welin alana. Özi jaňa däýmese gepleşip bolanok. Näçe gün bäri jaň edenak. Wah, gyzyň eýgilikmikä? Hany, sen özüň jaň edani? Eje jan çaga däl-ä ol, oda-suwa özüni oklar ýaly. Aýlar-da. Jaň et diýdimmi, jaň et. Bolýa, bolýa. Haw, Jeren. Alo. Guwanç. Salowmaleýkim. Salam. Ejem gürleşjek diýýä seň bilen. Ha, şeýlemi, ber ony. Bolýa, bolýa, häzir bereýin. Alo. Alo Guwanç. Eje salawmaleýkim. Eje bir çaltrak aýtmasaň bir işim köpräkdä. Seň işiň köp bolsada işiňi taşlada meni diňle. Şatlyga jaň edýän bol indi trubkany alanak. Eýgilikmikä? Hany habar tutsana şondan. Näçe gün bäri Şatlyk bilen idilip gürleşip bilemok. Özem jaň edenok. Ol bar-a öňki işini tabşyryp şähere işlemäge gaýtjak diýip bärde-de iş tapman soňam meň ýanyma geldi-dä. Kok, op, o näme hili? Ho-ho-o eje, hany meň ammarymda işläp ýör. Ho-ho, ýöne bar-a eje meň şäherde rym gowalaýda oňa, ýogsam bar-a o nirden çykjagy belli däl-a. Toba. Agamyňam habary ýok oň meň ýanymda işläp ýörenden. Ol nähili? Hawa-haw, eje, özem bar-a, ol şäherde ýaşajak diýýä. Ol nähili şäherde ýaşajak diýýä? Kakaň hünärini kim ýöretmeli? Bu obadaky kakaň ýurdunda kim ýaşamaly? Aý, ejem jan-eý, senem bolýa-da, şol kakaňdan galan hünäri, kakaňdan galan ýeri, Kakaň mähri, kakaň ýurdy. Haý, eje, şo jaýy daýyn satjak diýende satdyran bolsaň bar-a. Wah, senem biz bilen şäherde ýaşap ýörmeli-dä, eje. Kim jaý satjak bolýa? Hany ol şat satjak bolanda satdyrmansyň-a baryňyz. Waý, kim jaý satjak boldy? Sen nämeleri diýýäň? Kim jaýyny satjak boldy? Şo eli aljak ýeri saklap otyrsyňyz daýyjy, şol ataňdan galan ýer, ataňdan galan ýurt. Başyňa ýapjakma eje şony. Şondan satan bolsaň, bir çagajyklaň arasynda deňje paýlan bolsaň eje. Hany kes sesiňi! Beh şu adamlara pul diýseň ýaraman uraýa öýtýänow. Jaý satjak diýýä. Habarym ýok eje. Habarym ýok. Bu Bu siziň ýurduňyza. Bu näme? Kakaňdan galan mirasy satyp bolmaýar. Ah, ejem. Ejem. Men Men Pälwanyň ýanyna gideýin. Eje, menem gidäýin. Ýok. Sen gyzyň bilen otur. Pälwanyň ýanyna gideýin. Şatlyk, diýýä diýme welin, şähere gelenimize näçe wagt boldy? Hany, haçan alýas jaý biz? Haçana çenli men ejemleň öýünden girip-çykyp ýörmeli? Ejem öz otagyndan çykmana utanýa, seni utandyrmajak bolup. Ýöne sen tonaňok. Hany, obadaky jaýy satyp, şäherden jaý alarys diýdiň-ä. Hany beren sözüň? Aý, diýdim welin şu wagt, şu ejemiň ýaragysyz halyna men nädip ejeme şu jaýy sataly diýip aýdaýyn-aý? Hä, şeýlemi? Hawa, sen ejeň göwnüne degme. Hawa, seň ejeň ýarawsyz-a, göwnüne degme. Ine, derrewjik bäbegimiz bolar, olam ejemleň oýnuna bolar. Hawa, seň ejeňe derek, enesine derek, mamasy güräp oturar sallançagyny. Hawa. Bolýar dämi şu saňa? Wi, hany o iň uly agaňyz, men kakaňyzyň ornuna otyryn diýen bolup, hä? Jaý alyp berjek diýdä şäherden hany? Ataň ýurduny satyp bolmaz, özüm jaý alyp bererin şäherden diýip. Hany jaý? Iň bolmanda şäherdäki jaýynam aberenok saňa. Şäherdäki jaýyny berjek-le welin, oňam gözi obadaky jaýda. Goý. A bir başyňa ýatjakmy köne jaýy obadaky jaýy. Ondan şäherde ýaşanyň gowy dämi? Wah, biz bolýa diýsegem. Ejem etmeýä, ejem şäherde ýaşamaýa. Hä, goý. Ejeň ýaşasy gelse gelsin. Ýaşasy gelmese-de, hana gapdalynda bar-a, şaňňyrdap oturan Pälwan agaň öýi. Şoň ýüregini agyrtmajak bolup şu sözleri diýip bilemok diýip saňa düşündirip otyryn-a şoň. Ejemiň ýüregini agyrtmaýyn diýip saňa diýibilemok diýen. Birazajyk sabyr edä indi. Haçana çenli sabyr etmeli? Näçe gün? Näçe wagt boldy biziň ejemlere göçüp gelenimize? Gyýw, ejem indi her gürlände kakdyryp-kakdyryp gürleýä. Indi maşgala bolduňyz, tünekli bolmaly sizem diýip. Men-ä utanýan, sen utanmasaňam. Gyz, onnoňam seni agaň Guwanç. Seni ýükçedi gullanyp ýör-ä. Şäherde iki sany jaýy bar. Beräýsin birini. Asyl beräýmez saňa. Näme, üýşüp ýatan çagalary barmy? Barybir iki bolup ýaşap ýörler. Beräýsin bir jaýlaryny saňa. Nämäň gürrüňini etýäň-aý? Obadaky satyljak jaýyň bir paýy meňki diýip oturan adam saňa jaý berermi? Waý waýeý, zadam zatla gerek-dä. Bolýa agalaňka düşnükli. O aýal doganyňky näme çykyp gidensoň hemme zada burunlaryny sokup ýör? Häý, olaram edil seň ýaly-la zatdan duýman. Hä. Meň-ä zatda gözüm ýok, obaň sygryna-da, malyna-da. Jaýyňyz bilen işim ýok. Sag-aman şu şäherden jaý alyp özbaşymyza ýaşasak bolýa. Menem şo pikire gelip ýalňyşdym öýtýän. Ýalňyşdymy öýdýän? Ýalňyşdymy öýdýän? Sen meni ýene täzeden oba äkidip, sygyr sagdyryp, mal bakdyrjak bolýan-a dälsiň-dä? Aý, ýaşajagyň çyn bolsa, sygyram sagmaly borsuň. Hemme zadam etmeli borsuň-la welin. Ýo-ýo-ýo-ýo, Şatlyk, yza ýol ýok. Geldikmi, indi şäherden jaý edineli. Men-ä gitmerin indi. Öňem zordan gaýtdym şo taýdan. Gep uzaltmada şäherden jaý al. Men-ä ejemleň öýüne girip-çykyp ýörmäne utanýan. Sen gitme men giderin. Menem şo pikirde. Hany ertir agam Pälwan gelse gürleşjek gorup görerin. Bolýa, oturyber men-ä işe. Gyýw, nirä işe, ýaňy geldiň-ä? Häý, ýük geldi diýip, habar etdilerem. Hä, indi agalam gündiz işledýän ýetmedi, indi gijede işledip ugrady bu seni. Çörek birik git. Bereket bersin, nahar-a iýdik. Töwerini hem özüň okarsyň-da. Gyýw!

Enesi, sizmidiňiz? Oý, geliň geçiň. Saglyk gurgunlykmy? Geçiň, oturyň. Ýola çykyp gaýtmalam däl-ä, enesi jaň edäýmeli, perwara gaýdardy. Azar bermeýin diýdim. Çykdym-da gaýdyberdim. Han Pälwan. Pälwan daňdanky çykyp gidişi ýük diýip. Ýükler gelipdir. Jaň et. Men çaýyň, naharyň ugruna çykaýyn-daý. Otur. Çaýdanam, nahardanam dok. Pälwana jaň et. Derrew gelsin. Häzir jaň edip soraýyn. Diňleýän Selbi. Alo. Pälwan. Haw. Ejeň geldi. Sen nirede? Saglykmy? Öň näme alyp gitýärdi ol? Özi geldimi şu wagt? Dogrymy aýtsam, ýüzi göz-ä gowy däl. Senlik meselesi bar ýaly, Pälwan. Bolýa, bolýa, bardym häzir, barar. Bolýa. Basymrak gel. Gel. Bolýa baran. Bolýa. Assalawmaleýkum. Başyk şu welaýatlar ötmelikin. Sanawda gol çekip bereris. Bol bol maksatjan soň soň özüm görürüm gol çeker. Bolýa.

Ulalansoň öz çagaň däl ýaly bolýada. Öýe barsam-a öýdäki iňirdisi. Oba barsam agalamyň hüňürdisi. Maňa şu taýdan rahat ýer boljak gal öýdýän. Ey bolýan.

Pälwan geldiňmi salam-a. Geldim. Aha, ejemjan, salowmaleýkim. Gowumy ýagdaýlaň? Şeýtde bize-de gel-ä eje myhman bol-a bize-de. Ejemjan, kösenip ýola çykyp gaýtmaly däl ekeniň, jaň edäýmeli ekeniň-de, alyp gaýdardym-da. Azar bermäýin diýip. Çykyp gaýdyberdim. Waý, azary bolmagyň bir Ejemjan. Ejemjan saňa çaý nahar bir berdilermi? Selbi gelin ol ugruna zorla. Ýöne. Ýönesi näme? Şatlyk. Şatlyga näme bolupdyr? Guwanjyň ýany işläp ýören ýaly. Pälwan jan. Oglum. Men saňa ýekeje haýyştym bilen geldim. Ejemjan, sen maňa bir haýyş däl, sen müň haýyş bilen ýüz tutmaly. Aýt ejemjan. Bitirerin, gaşym çytman. Indi men Bärimden aňrym ýakyn. Mende biraz ýygnança pulum bar. Sen şony al oglum. Wah janym käbäm, men puly näme edeýin? Gaýta gerek bolsa men saňa bereýin. Dünýe barym sen-ä ejem jan. Dünýe malym, jany-malym saňa gurbana. Pälwan, meň sözümi bölme-de. Diňle oglum, sen şu puly al-da, üstüne näçe goşmaly bolsa goý, gerek bolsa dost-ýarlaňdan sora. Ýöne Şatlyga jaý alyp ber şäherden. Ýöne oglum kakaň ýurduny satdyrma. Ejem jan jan ejem. Bu gürrüňi dur dur dur dur dur bu gürrüň. Bu zatlar bolmaz ejem jan. Bu zatlar bolmaz ejem jan. Bu zatlar bolmaz. Salyjak-da öýrendi. Beýle arzuwlary etmändim. Janym ejem jan ejem, aglama ejem jan, aglama. Ýurdumyzda ýaşlar mesgen tutar ýaly Kakan ikimiz näme günä etdik oglum? Kakaň pahyrydy. Ony bir ýalňyz taşlap gitdi. Ýa sizi hor halda edip sakladykmy? Ýa size mähir bermedikmi? Başga çäräm ýok jan balam. Ölmesem kakamyň ýurdunda ýada mekan tutdurman ejemjan, aglama ýöne, aglama ejemjan.

Pälwan, Pälwan eşitýämiň meni? Gerek bolsa şu altynlary sat. Sat şulary. Ýöne haýyş edýän. Ejeň aglamasyn. Goý, daýza. Altynlaryňy ýygna. Men gelnimiň altynlaryny satmamda-da inime jaý alaryk ýagdaý taparyn. Esas sen aglama ejem jan ýöne, aglama. Sen oglum. Senden başga men daýanjak adam ýok. Sen oglum.

Saçmagyna-da serediň-de, ara wataň maly däl-ä şular. işlemedi. Korkar da edýär aýdylar. Durun-a, durun-a. Waleýkim salam. Salowmat. Barmy? Başlyk. Näme o? Bir adamlyk iş, iki bolup edem bolýaňyzmy? Tüýs etmejeňize tutýaňyz-ow sizler. Başga araba ýokmy o diýdi. Bar başlyk. Barekella o. Senem bara. Bölüm müdiri edäýjek bolunda. Pälwan öňki ýerinde işlesin diýendir. Bar işleň bilen boluber. Ah ony. Pälwan diýen näler laý? Sen öýe tapýan. Aşak bana araban tapmam şu adatta galan bolaýmasyn. Hey bolýar. Wiý, onsoňam basyp näme seni görse, ýöne gaharlanyp ýörle. Açan görsen gygyrýa. Bizä beýdenok. Ana, arada üstaýda iş ýapyp gaýtam armada diýip geçdi. Häý, bu zatlara düşünmeýäň, Didar jan. Olaň maňa allergiýasy bar, meni görse bolanok. Hany şulary düşüreli. Ýeri bolýa, özüň gowusyny bilýänsiň-dä, dost. Sen onda olary alyp gel, men ýaňky diýen işine gideýin. Kaka. Özüm kaka boldum. Ýöne intelem sen çaga ýaly küýseýän aý kaka. İçiňde näçe sowal, näçe arman barlygyny bir bilsediň kaka. Köp ýerde, gaty kän ýerde ýaşlyk etdim. Sen markaň gapdalyňdan turman seniň öwüt-ündegleriňden, maslahatlaryňdan akyl-sandagymy doldurmaly ekenim. Meniň dünýämde indi seniň ornuňy tutup biljek ýekeje adamym ýok, kaka. Ynha indi seniň ornuň hem akylhanlygyň hem boş. Dünýäde gidere ýol tapman galan ýalňyz ýolagçy ogluň men kaka. Ýaşyň uly bolany bilen uly bolup bolanok eken. Sen sen bizi nädip beýle agzybir saklabildiň kaka? Indi biz nädip bagzybir bolmaly? Çaga kak, Akylymyz çagaňky bolsa-da, agzybirligimiz uly adamlaňky ýaly. Emma indi hemmämiziň aklymyz daş ýarýar. Emma agzybirlik ýok. Çagalykda hemmämiz bir köneje ýorgana sygypdyk, indi bolsa bu goja dünýä sygamzok.

Haýyş edýän, satdyrmaý-da. Daýzamam gije-gündiz ýalbaryp otyr, satdyrmaý şo jaýyny. Ogulaý, menem şo zatlaň, şo zatlaň aladasynda-da, ine, şu gün baryna gelin diýdim däl bu ýere. Bir ýagdaýyny tapaý-da, pälwan. Bir zat etmese-ä bolmaýa. Ýok, garry satylsa bolmaz ogul. Tema boýunça-da, ine, şu gün şo gürrüň üçin çagyryldy-da şular hemmesi. Bir ilajyny tapaly-la, pälwan. Pälwan jan agam, salowmaleýkim. Genje salowmaleýkim. Salam. Gowy tapdyň. Gowy nädeni? Geç geç otur. Gowçulyk mam, çagyr. Salam, geçiň oturyň. Pälwanjan çagyrypsyňam. Hawa, çagyrdym. Keýpi näme? Agamjan ne mesele bolsa derrew jaýda aýt agam. Bilýäň-ä, işem taşlap gaýtdyk, wagt, pul. Ýogsamam ýaňy işden ýaňy gaýtdyň agam. Şo taýda eden bolsaňam maga boljakdy. Äý ine batyrlar, iş, iş ýerinde, öý, öý ýerinde. Işiň işi işde çözülýär, işli mesele. Öýüň işi öýde çözülýär. Düşünýäňmi bir zada, men garry öýli mesele üçin çagyrdym sizi. Siz türkmençä düşünýän adamlaý. Men şul obada ýaşajak däl-how indi, ýaşajak däl. Men indi obada ýaşasam meň maşgalam ýykylýar. Beh! Sen eýýäm göçübem gitdiňmi? Selbi bar çaý goý. Waý, o nähili beýle bolýar-aý? Öz öýüňe gelip, göçüp ýaşasaň, Selbi, meniň turçaý goý. maşgalaň dargaýarmy, Pälwan? Ýo, dogruda eşidýärmiň diýýän zadyny? Tur çaý goý. Diýýänini eşitdiň dämi, Pälwan? Eşitdiň dämi? Eý, sen nähili adam-aý, siz-eý? Çagalygymyzyň geçen ojagynda, Hawa onda kakamyň ýurdy ýykylmalymy indi? O bir atamyň mekany diýip olara ýa duýgy ýokmy ýa sende inim? Men körpe dämi? Men körpe, satmana hakym bar. Satjak, satmana hakyň bar-da. Netiň satmakmy? Bolýa. Çykar bahaňy, hakyňy aýt. Çykar nyrhyňy. Men aljak. Isleseňiz paýlaşyň, isleseňiz paýlaşmaň. Ýene-de bir zady bar. Iste puluny bereýin, ýok iste şäheriň islän ýerinden bir jaý alyp bereýin. Muny nähili gördüň? Agam, buňa jaý alyp berseň, Jeren bilen Şemşadam bar. A biz nähili borsam muny? Äý, inim Batyr, siziňem paýyňyzy bereýin. Jigileňem paýyny ber isleseň. E kelläňiz manat alypdyr-eý siziň baryňyzy. Sataňok goşa garryýi. Sen ejeme gep berip özüm alaýsam diýýänsiň. Saňa jaý gerek gäl agam. Saňa intinden satyn aldy diýen goňşulara, dogan-garyndaşlarymyza at, abraý gerek. Ýok. O diýeniň bolmaz agam. Sen ýaňky gürrüňleň-ä inim iň soňkusy maňa degişli, ondan öňki gürrüňleň-ä maňa degişli ýerem ýok. Bar şol degişlem eken-dä. Sen bahaňy aýt-da, hakyňy al-la menden. Niýetiň satmak dälmi şony? Netiň zatmak bolsa ýokaryrak aýt makaň kime zataňdan a. Size jaýam ýok paýam ýok men o jaýy eýýäm satdym. Gülsaraň daýysy bilen jaýy satmak barada gürleşdim ujundan aza gulak pulum aldy. Ony o o nähili söwdalaşdyň o o sen eýýäm öňünden Öňünden pulam aldym diýýäňle eýýäm. Ho sen meň elimde işleýäň dämow jigim. Ýükçi bolupmy? Ýagşam bir iş berdiňiz. Äý, inim, han inim, ýadyňa düşýärmi, obada on ýyl mundan öň Aman goşa köne mellegiň satdy owly, körpe owly. Oba bäş ýyl iş boldy gep gürrüňi. Maňa abraý gerek däl, inim, düşünýäňmi bir zada? Maňa bir Baýram agaň ojagy satylsa ana biabraýçylyk maňa şo gerek däl. Gaýtara-ow inim söwdany-ow. Gaýtara-ow inim haýyş edýän senden. Ýok. Eý, bir Allaň hormaty haýyş edýän senden eý, agaň hökmünde ýene bir gezek haýyş edýän. Bir gezem däl-ow agam, ýüz gezem diýseňem gaýtaramok şo söwdany. Men saňa bir zat aýdaýyn-a. Şu janyň takga çykýanam bolsa, saňa jaý ýok! Äý! Waý, Pälwan! Pälwan! Öý, inim, saňa näme bolýar-ow? Näme bolýar-ow saňa? Agyňa el galdyraýsam. Eje! Aga diýýäňmi? Şatlak! Sizi ýaly agaň. Şatlyk! Oglanlar etme, gitme diýen. Goý gitsin. Gitsin. Eje, eje Pälwan. Daýza, daýza. Genje suw getir, genje. Suw getireýin men. Ine daýza, ine daýza. Ahyr geldik daş günä. Goý gitsin. Bolar eje, kakamyň maňa miraslary. Guwanjak oglanlykdyr, bolandyr, bir şarpyk çalsam çalandyryn, emma şatlyga welin körpäm diýip, bir şarpygam çalan däldirin, ömrüme. Emma ine gelen günümiz, ine gelen ýagdaýymyz. Ahyr şu günleň geljegini aňýadym-laý. Ahyr geljegini aňýadym şu günleň. Balan sözi ýalan, ýylgyryşy ýalan, hereketleri ýalan, meň daş-töweregim ýalan-a, eje. Kakam pahyr şu günler arzuw edip gitmedim-aý, eje. Kakam pahyr şu günler arzuw edip gitdi, iň soňunda-da ine. Pälwan, suw ber. Ýöne ahyr şu güne gelinjegini bilýärdim men. Ahyr, Bilaň jigiň ýalan sözle, iniň, agaň ýalan sözle, heleýiň ýalan sözle, işgärleň ýalan, men durşudymly duşum ýalan-ow, eje. Eje, men kime ynanmaly-ow men, eje? Diýen hili utanç.

Ýa bir dine uýaň zotmy doganlar. Agzybir ýaşamak Allaň permany. Ýa bir dine uýaň zotmy doganlar. Alo. Pälwan Gowmy ýagdaýlaň doganjygym? Pälwan Ejem ýok. Ejem ýokda bir iki sagat bäri ejem ýok. Pälwan men goňşy goňşulara gidendir öýtdüm o taýda-da ýok hiç ýerde ýok. Pälwan näme etsek käk hä? Geläýdä, pälwan, gel bir zat edeli. Oý, ejem. Oý, ejem. Oý, ejem. Hal dogan. Alo, şatlyk, salam. Şatlyk jigim, ejem ýok. Näme? Ejem ýok diýýän, ejem ýok. Bir iki sagat bäri ejem ýok. Goňşulara gidendirler, nirä gitsin? Wah, goňşulara-da gitdim, hemme ýere gitdim. Olara-da gitmändir. Ejem hiç ýerde ýok. Jaňadyk gördüm ejemi. Ejemiň telefonam öýde galypdyr. Nirä gidenini bilemok. Nirdesiň Suwa? Öýde men, öýde nirä gitjegimi bilemok. Geläýdä doganym, gel. Bolýa, bardym, barýan. Bolýa. Oh. Şemşat. Oý. Alaýda Şemşat, al jigijigim, alaýda jan jigim. Oh. Alo. Alo Şemşat, gowumy jigim? Aa, gowy. Şemşat. Ejem näme boldy? Ejem ýok. O nähili ýok? Ejem ýok hiç ýerde. Waý, o nähili ýok? Nirdedi? Öýdedi dämi ol? Öýdedi, hiç ýerde ýok. Bir-iki sagat bäri bar ýeri gördüm. Gitdi bir ýeri, goňşulara-da gitdim, hiç ýerde ýok. Bolly, beren, barýan men häzir. Geläý-dä, telefony jaň etsem hem alanok. Gel. Bolly, tapýas häzir, Allajan saglyk bolsun-da. Gel jigim. Bardym. Ezizim. Geldiňmi sagama? Geldim. Nahar iýjekmi? Şeýdip ýeňsäň bilen gürleşip durma-da. Merjen gel hany. Gel men sana sowgat aldym ha. Öňem töheýim ýetik. Sen günde sepindi oky. Men saňa günde getirjek. Merjen. Şeýdip ýüzüň sowup durmaýda. Ondan şeýdýän bolyn, işde de höwesim ýok men. Öýe gelsem hem ine şu. Bolýa, bagyşlaýda indi. Şeýdip ýüzüň sowmaýda. Orginalmy bu? Ýörite saňa sarak getirdim agam. Bolýa. Çaý içjekmi? Ine şeýtseň çaý içýän. Hany? Jeren? Jeren? A näme boldy jigim? Ýüregi ýarýaňyllaý. Aga, içem ýok. O näme içem ýok? Hemme ýere aýlandym, telefonym öýde galypdyr. Aman gözeli jemlere zatlar gördüňmi? Gördüm. Baharky şägit

Agam şu wagt ýygnak edip otyryn, soňra aýlasam bolarmy? Ýok, soňam bilemok, öňňem. Daway derrew işiňe bolsun, taşlaşsa-da gaýt, derrew ejemlere gel garryja. Näme boldy agam? Gel, gel, soň gürrüň bererin. Gel, ejem ýok öýde. Näme? Gelýän-how saňa çaltrak. Ejem öýde ýok diýýär. Daýzammy? Ejemi tapamok diýýär. Ýör gideli. Ge. Emnel, wallahi bulay bulay bu gecen yitirip görsün. Ceren. Näme diýdi ejem? Iň soň sapar sen gördüň dämi? Men günortan geldim. Ejeme nahar getirdim, gyzgynjak nahary diýip. Hawa. Olam iýdi. Iýýänçä men bilemek öýe gaýtdym. Soň ejeme jaňa deýin diýdim, almady. Menem näme üçin alanokka diýip alada bilen gaýtdym. Ýok ejem. Hiç ýerde ýok. Guwanç, sen az jaňlaşmadyňmy ejem bilen? Ýok, bu gün jaňadamok. Äý, sen ömrem jaňlaşýan adam däl-ä sen-ow. Şemşat, sen az jaňlaşmadyňmy ejgim? Ýok, doganjygym, jaň etmedim, ýöne agşam aýlanyp gaýdaryn diýdim-dä. Eý, muňa seret-ow, bolýan zada seret-ow, bolýan zada, ine, ahyr geldik-ä, ine, ine, ine, ahyr geldik şu güne. Aw, bolmasa polisiýa habar berip görsek näme? Hawa, gije saat ikiň ýarynda ejemi ýitirdim diýip polisiýa bar, oba iş boldy, masgara boldy. Tapýaňyz-aý gürrüňi. Belaň köri-ow sende, belaň köri-ow sende! Ine körpämiz diýip sen getirilen günüň şu ine. Ine şu garry öýde, şu garryja öýde ala ýorgana sygyp, indi dünýä sygman ýörsüňiz. Ýannak saňa-da degişli. Huf, gidersiň indi.

Agaň bolan bolşy nämegy? Hamala ejeň biz ýitiren ýaly. Agzyňyme! Waý, sen näme üçin maňa gygyrýaň? Sen sebäp bil şu zatlaň hemmesi sen sebäp bil boldy. Näme? Howwa şeýle, gir öýe!

Özüň bilen alyp gidiberdiňmi? Biz ömür boýy seň ýaly güllüşiň ýassykdaşy. Ömür boýy hyzmat etdim saňa. Sen näme üçin munça derdi maňa ýükläp gitdiň?

Barysynyň gözi şo çaý bilen mellekde. Hamana şo ojak. Mähri bilen söýgi bermän Azap bilen dert beren ýaly. Sen gidensoň, maňa o ýer mellek gerek däl. Satjak bolup topulýarlar. Ýöne ýekeje bir arzuwym. Gelin bolup ätlän ojagymdan çykarsalar bolýar. Ketrigim. Sen ýanymdan maňa azajyk ýer berseler. Men razy. Maňa bu dünýede.

Assalamu alaikum. Wa alaikum.

Nämäň gonamçylygy? Alyp gaýtjak boldum welin, hiç zadam gürlemedi. Siz bolsa sürenip tuş bärde oturyň baryň diýşip. Merjen sen öýde gal. Gelse garşalar. Gelse gaýrat

Janyndan jan berip dogurýa ene, Saýlanok deň bakýa bar balasyna. Ulalansoň düýnki çagalar ýöne, Gulak asmaz enäň ýürek sesine. Näme üçin ganyndan gan beren enäň çagalary käte başga gan ýaly ýaşaýar enäniň derdini duýman? Hamana dünýäde ene kän ýaly. Enelere üýtgeşik zat gerek däl. Saglyk agzybirlik bolsa enä bes Ýüreginde mydam ýagşy niýet päl Şonuň üçin ene mydam mukaddes Agzala doganlar gadyryn bilip Gulak goýuň enäň ýürek sesine Ýogsa gelersiňiz agzybir bolup.